Haut ass kee Kelly hei a keen Ann, mee ech sinn trotzdem net eleng, well d'Isabelle hei ass. Bonjour. Hallo. Mir schwätzen haut iwwer Sexdreem an aner Dreem. Ënnert anerem doriwwer, wat et fir verschidden Zorte vu méi oder manner erotegen Dreem gëtt, wat se bedeiten, ob se iwwerhaapt eppes bedeiten, An ob een aneren dovun erziele sollt? Dat ass eng gutt Fro. Doriwwer schwätze mer direkt no der Intro. Dat hei ass méi wéi Sex, mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. What the hell to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen, bis hin zu Sexpraktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Wéi geet et der, Isabelle? Hues de gutt geschlof? Hues de schéi gedreemt? Geet esou. Ech hunn zimmlech eekleg gedreemt, wann ech éierlech sinn. Ech hat e Skelett an der Buedzëmmer. Zimlech rëffeg. Et huet och net wierklech vill mat Sex ze dinn, wann ech éierlech sinn. Hätt kéinten. Ja, esou mat Schank. Ja, nee, ech wëll et guer net weider ausféieren. Et ass wierklech net, net schéin. Jo. Et géif a Richtung Necrophilie op jidden Falls goen. Ja, wat wahrscheinlech och mol virkënnt. Ja. Zimlech verstéierend awer. Also, na ja, mir ass et nach net geschitt. Dir, Sophie? Ob ech nekrophil äh, Erfahrung hunn? Nee, Dreem. Also, well Dreem spiegel jo net ëmmer unbedéngt dat, wat een lo am reale Liewen gären huet. Dat stëmmt. Och am sexuelle Sënn. Ähm, neen. Okay, gut, sinn ech berouegt. Ech hat awer tatsächlech schonn Dreem mat, also Sexdreem mat Leit, jo, iwwer déi ech am reale Liewen nach ni op déi Aart a Weis nogeduecht hunn. Mhm. Jo, dat hat ech och schonn. Dann hues de Dreem, déi ganz no sinn un der Realitéit. Mhm. Déi vläicht och eng Angscht oder esou oder e Bedürfnis par rapport zu enger bestëmmter Persoun, Realitéit gi loossen. An dat fannen ech natierl-, also ech mengen, déi meescht Leit fannen dat déi schéinst Dreem, esou. ja. wos de erwächs wos de einfach e mega angenehmen Dram has par rapport zu enger Persoun dech mega gut gefeelt es am Dram erwächs an dat ganz dat Gefill na so de ganze Moien hues so wie wann et wierklech passéiert wier. Ja wobäi ech dat awer och heiansdo zimmlech traureg fannen also ja. wann et wann et grad eng Persoun ass äh, fir déi s de Gefiller hues oder also jeeglech Zort vu Gefiller

déi vläit wierklech effektiv am Realen net erreechbar ass, aus wéiengem Grond och ëmmer, jo, dann ass dat zimlech mies. Ech hunn do e bëssen d'Associatioun direkt, dass dat och kann en Ulass sinn, fir an d'Gespréich ze komme mat där Persoun. Wat ech schonn erlieft hunn, dass eng Persoun mer vun engem Dram erzielt huet, dee se iwwer mech hat, an egal ob dat elo d'Intentioun vun der Persoun war oder net, a verschiddene Fäll dorops hin e Gespréich entstanen ass, wéi mir eis Relatioun definéiere, wéi eng Zort vu Kierperkontakt mir eis wënschen. Also et ass da méi esou, jo, esou an déi Richtung gaangen. Dat heescht, et kann och.

dovunner ofhänkt, wéi déi zwee Leit zuenee stinn an ob déi eng Persoun dat elo flott fënnt, datt se eppes doriwwer gewuer gëtt, wat déi aner Persoun dreemt. Jo, also ech mengen, do giff ech och elo net eng Persoun domadder iwwerfalen. Ech giff elo net soen, ech hat e Sexdram mat dir an eigentlech wéilt ech gär Sex hu mat dir. Ah net? Mëss de dat an der Reegel net esou? Ech mengen, ech weess et net, do ginn et meng ech méi subtil Formen. Virun allem kann een och einfach mol ofwaarden, wat déi aner Persoun seet. Also a mengem Fall war et esou. dass ech eben esou en Dram erzielt krut an ech dunn gefrot hunn, jo, mengs de dann, dass do eppes dru wier, esou, oder hues de dat Bedürfnis an der, och an der Realitéit? Dat heescht, ech hunn am Fong dunn d'Initiativ ergraff oder, jo, d'Gespréich ugestouss. Also ech mengen, wann déi Persoun, déi vu sou engem Dram erzielt kritt, och vläicht d'Bedürfnis huet doriwwer ze schwätzen, da wäert se schonn iergendeppes soen. Esou, ech mengen, esou deen Dram ze erzielen, bitt eng gutt Virlag, mee et soll een dee Moment vläicht net déi aner Persoun komplett iwwerfalen, sou. An einfach mol kucke wéi se reagéiert. Woubäi ech mech elo och froen, ech weess net, ech hat, ech hat déi Situatioun elo zum Beispill nach net, datt, datt ech doduerch mat enger Persoun an d'Gespréich komm sinn, déi mech interesséiert huet iergendswéi, also an deem, an deem Sënn interesséiert huet. An ech hat och net zu all Persoun, mat där ech spéider dann an enger Relatioun war, en entspriechenden Dram. An ech froe mech grad, ob dat dann och eppes doriwwer ausseet, wéi héich d'Interesse vun enger Persoun ass oder net, wann s de eben net vun hir dreems, wann s de net déi, déi Sexdreem eben hues mat där Persoun, ob dat elo eppes iwwer d'Intensitéit ausseet vun dengem Verlaangen, well se dech jo am Ënnerbewosstsinn u sech dann anscheinend net esou beweegt. Also Ech hu schonn d'Erfahrung gemaach, dass dee Moment, wou ech dat ausliewe kann an der Realitéit, dreemen ech och net méi esou vun där Persoun. Ech dreemen net, wann ech et net kann hunn. Sou. Ja, ja, dat, dat ass natierlech eng Erklärung dofir. Woubäi, ja, gutt, ech weess jo net, wéi dat bei dir ofleeft, mee normalerweis ass jo och ëmmer e bësse Virlaf do, iert et dann dozou kënnt, iert een sech méi no kënnt. Mee Ja. An och, oh, also, ich, nee, bei mir nee, ich mengen, du hast ja schon gesagt, du kennst dann einfach, siehst, äh, schon das gedreht, aber wie wäre es mehr? Ähm, wie wäre es mit uns? So an dem Stil, ich hatte so einen Traum. Ja? Ne? Me, wir kennen das ja recht, fünf Minuten mehr. Genau. Schon natürlich ein Powernap gemacht und da waren wir alle zwei plakig auf Frau. Me, ähm, ja. Wobei die Meinungen ja raisonné gehen, was das überhaupt bedeutet. Ja, das stimmt. Ob, wenn du so einen Traum hast, über deine Person, Äh, dat iwwerhaat bedeit dass de wëlls mat hir schlofen ja, oder ja. kussen oder wat rëmmer dein Dram war so mir ech nennen lo Sextrem méi ähm, du hast Bandbreet wegsch mega groß so. ja, dat, das, das, das, das geht ja. vun ja eben so sech also ja Sex am enkesenn an dann sech kussen oder sech ausdoen oder sech an den Armhullen oder ja sech einfach mir nosinn äh, kiperlech wéi wéi dat an der Realität de fall ass An ech mengen, doriwwer kann ee souwisou ëmmer nëmme spekuléieren. Ech hunn eng Kéier gelies gehat, dass wann een dreemt, dass een eng Persoun kusst, dass dat och einfach nëmme ka bedeiten, dass ee sech där Persoun no fillt. Also generell, dass et éischter ëm d'Gefiller geet wéi ëm Persounen an dass Dreem iergendwéi esou eng Veraarbechtung si vu Gefiller deelweis. Jo, also dat, dat géif ech awer och generell einfach soen, dass dat esou bei Dreem ass, well ech, jo, eben och bei esou Dreem, wou een enger Persoun méi no kënnt op jeeglech Aart a Weis, ass dat eben och, jo. Dat gesinn ech och esou, dass et einfach drop ukënnt, wat een dobäi empfënnt an dass et net forcément ëmmer muss heeschen, dass een d'Verlaangen huet, mat engem eeben do, ech weess net, wat ze maachen, mee déi Persoun vläicht oder déi Persoun och einfach fir eppes ganz anescht steet. Jo, kënnt mega vill op de Kontext un. Ech mengen, ech hat och schonn Dreem, déi eigentlech mega intim sinn an déi een och kéint sexuell deiten a wou ech awer weess, dass ech eng Mamm-Kand-Relatioun no. mat där Persoun hunn an wou ech wahrscheinlech dann och éischter e Kand sinn an am mhm. Dram, och wann ech ech sinn am Dram. An do huet jo dann noch vläicht eng en anere kierperlechen Ëmgang mhm. ähm, mat Erwuessenen. Also du kënnt spiele soviel Sachen ähm, mhm. einfach mat ran, dat techt mech et doch mega schwéier fir also dee was bedeiten Dram dreemenglech. Ähm, net vill an deelweis Spillen se wierklech schonn konkret op eng Gefillslag un, déi een grad dee Moment huet? Sou. Oder ech hunn och bestëmmten Dreem, déi ëmmer erëmkommen, sou, oder a bestëmmte Situatiounen, je nodeem wat meng, a wéi enger Phas vu mengem Liewen ech sinn oder wéi eng Relatioun ech zu enger bestëmmter Persoun hunn, dreemen ech déi selwecht Saachen. Ech hunn esou eng Persoun, déi ech schonn bal mäi ganzt Liewe laang kennen a mat där ech elo net méi vill Kontakt hunn déi lescht Joren. An ëmmer wa mer esou e Joer oder esou eis net méi gesinn hunn, dann dreem ech vun där Persoun an et ass ëmmer e ganz änlechen Dram, obwuel ech net vill un déi Persoun denken. Et ass witzeg, well et huet och iergendwéi dann en Effekt op mech, well ech dann denken, et gëtt emol esou lues erëm Zäit, datt ech mech bei him mellen. Jo, dat fannt ech souwisou och interessant, wann s de vu Leit dreems, un déi s de am Alldag vläicht och net méi esou denks. An dann tauchen se awer an dengen Dreem eben op, an dann oft eben op eng Aart a Weis, wou se der dann erëm immens no sinn, obwuel se der dann am waakregen Zoustand net méi esou no sinn. Dat, dat ass och eppes, wou ech, wou ech och scho emol hat. Woubäi, wat ech do och interessant fannen, ass, wann, wann dann och net, also bei mir gëtt dann oft net vill geschwat an den Dreem. Also Ja, das, also das, das klingt lo méi. Äh, das ist ja. just Zeitverschwendung. Ja, genau. das ist einfach just, ja. Nee, mir, das ist méi so ein Woherhuelen von der Person einfach im Ass. Und ich fand das, das ganz faszinierend, dass das dann am Dram passiert, dass so auch wat ich dann an der Person woherhuelen, wenn ich von hier drehmen, dass es vielleicht ein Geruch ist oder eine Art und Weise, sich zu bewegen oder ich weiß es nicht, das, das ass jo och eppes ganz Intimes, och wann do och dann net zum Kierperkontakt net ëmmer zum Kierperkontakt kënnt. Mhm. Fandst dass dat ich mein, du hues fir dru gesot, et ginn Dreem, déi net onbedingt eng gréisser Bedeutung hunn. Dat géif ech esou guer net ënnerschreiwe wëlle, well ech der Meenung sinn, datt all Dram, egal wéi kuerz a kleng an onwichteg e wierkt, iergendeppes ausseet iwwer dat, wat an engem virgeet oder dat, wat een erlieft huet oder dat, wat een erliewe wäert oder dat, wat een Fäert, wéi och ëmmer, also ech mengen, dass dass an all Dram, esou absurd en och ass, iergendswou ëmmer e Stéck vun engem draläit an dowéinst eeben och all Dram, dee mat Intimitéit verbonnen ass, schonn zimlech vill, wéi mer elo awer och gesot hunn, eeben iwwer déi eege Gefillslag ausseet. Jo, jo, ech weess och mëttlerweil net méi, ob ech dat selwer géif ënnerschreiwen. Et ginn der eebe wierklech, wou s de muss méi esou gruewen a méi iwwerleeën, okay, Also wou s de einfach de Sënn op Anhieb net erkenns a wou s de muss méi driwwer nodenken an da ginn et Dreem, do weess de ganz genau, ok, dat do ass eent zu eent, wat ech gëschter erlieft hunn, wat ech do gedreemt hunn. An du hues einfach Dreem, déi wierklech esou si wéi esou e Fantasyfilm. Also där hunn ech och heiansdo, déi wierklech an enger Welt spillen, déi net esou si wéi eis Welt. Mee jo, do kann een natierlech och ëmmer erëm Lienen fannen zu zum eegene Liewen. Ja, irgendwo, irgendwo schon. A wann och nëmmen zu engem Film, deen ee grad gekuckt huet. Ja, ich mein, dat zum Beispiel. Och, wat mer dreemen. Oder einfach och do erëm, wat s de eben an déi Fantasy-Welt do eran interpretéiers am wakereschen Zoustand. Well ech fannen, oft dreemt een dann da vu Saachen, déi. déi ee gëen zesummebréngt a wann een dann ufänkt driwwer nozedenken, ech weess et net, ech versiche elo e Beispill ze fannen, jo ech hunn zum Beispill eng Kéier vun engem Fuuss gedreemt an jo deen huet mech an der Kichen iwwerrascht vu menger Schwëster an ech konnt net zesummebréngen wat dat mer soll soen, wisou e Fuuss, wisou a senger Kichen an natierlech jo desto länger ech driwwer nogeduet hunn, desto méi Hun ech verstanen wat ech mer selwer domat eigentlech wollt soen, einfach dass ja ech de Fuuss als wëllt Déier eben als Gefor gesinn hunn an ja am Raum vun menger enker Privatsphär quasi als Eindringling wouer geholl hunn, deen deen meng Famill oder ja Leit déi mer no stinn einfach bedroe kéint, also einfach déi Angscht dass engem eppes geschitt. mat deem ech frou sinn. Sou, Punkt. An sou séier ass aus engem Fuuss, deen random an der Wunneng vu menger Schwëster ronderëm leeft, iergendzwéi eppes ginn, wat, wat Sënn gemaach huet iergendzwéi an der aktueller Situatioun, an där ech deemools war. Mee ähm, ja, Ja. dass dat lo ëmmer sou ass, géif ech lo och net soen. Mee dat ass och mega interessant, wann s du duerch Dreem am Fong äh, drop opmierksam gemaach gëss vun dengem System souzesoen, wat dech grad beschäftegt. Sou. Ja. Oder vläicht och e gréissere Problem oder mm. eng gréisser Onsécherheet. Net dass ech dat lo wëll als gréissere Problem bezeechne mir ech den Dram, den ëmmer an ëmmer ëm kënnt schon seit Joren. Ech hatten zwar lo schon eng Zäitchen net méi, dass ech masturbéiere wëll mm -hmm. an awer net kann, well Leit ronderëm sinn an ech eng Platz sichen wou ech ongestéiert ka sinn. Mhm. Das einfach so en Dram den ech scho mega oft hat. Oder ah, wo, ja. ich, wo ich mal heinsst och so mir der egal eso Leit he sinn ja. an dann einfach trotzdem machen. Ah, ja. An die Interpretation die engem direkt an de Kapp kënnt ass dass dat irgend Apps fecht ausseet, dass ech eppes par rapport zu menger Sexualitéit ënnerdrécken mm. oder mech jugéiert feelen oder ech si seps. Mee ech fro mech mëttlerweil, ob ech den Dram net virun allem ëmmer dann hunn, wann ech ähm, grad mech zu enger Persoun sexuell higezunn fillen mm. an dat net kann ausliewen an deen Dram vläicht dofir steet, jo, dass ech net generell meng Sexualitéit net kann ausliewen, mee par rapport zu enger bestëmmter Persoun. A mäin Dram iwwerdréit dat, datt aner Persoune si Schold drun, dass ech net kann, eben op déi Aart a Weis. Ja nee Gehir so. Ech kann mer firstellen also schon an net vill mat Leiit darüber geschwaart, méch kann mer firstellen, datt sech do flecht Leiit hanner froen oder hir ege Sexualitéit och hanner froen duerch en Dram wat ech fannen net forcément muss Hand an Hand goen. Mhm. Beziehungsweis weist dat fir mech och erëm, datt datt et einfach ähm, en Thema ass, wou een sech selwer an där Hinsicht, wat elo Virléiften ugeet, keng Grenzen esou soll setzen, sech selwer, also am Sënn elo wat d'Geschlecht zum Beispill ugeet oder esou eppes, well dat am Dram déi Grenzen anscheinend net onbedéngt ëmmer existéieren. Has du schonn Dreem iwwer Leit, also Sexdreem, déi e Geschlecht hunn, zu deem s de dech an der Realitéit net onbedéngt esou higezou fills? Jo, eigentlech schonn. Also lo net, dass natierlech, wéi s de virdru scho gesot hues, definéiert, definéiert lo ass extrem, ne? Mee ähm, schonn, dass ech mech Leit méi no gefillt hunn, vun deenen ech lo reng vun deem Interesse, dat ech soss hunn, elo net higezu fillen eigentlech, wou ech mech dann och am Ufank, also wou ech méi jonk war, ähm, dann selwer a Fro gestallt hunn. Wat heescht a Fro gestallt hunn? Mee mech einfach gewonnert hunn doriwwer an op eemol Angscht hat, datt ech mech selwer guer net kennen oder mech selwer falsch verstanen hunn oder wéi och ëmmer, well ech eng oh. also nee, mee ech mengen huet een huet ee Phasen am Liewe, wou een ebe mengt, et misst ee sech an een Tirang leeë kënnen, en zouzéie kënnen a soe kënnen, jo ech sinn X oder ech sinn Y an voilà, an esou enger Phas Dreem ze hunn, déi deem dann widderspriechen, fannen ech ass heiansdo wierklech eppes wou wou ee kann opwullen an dat gëllt jo och spéider. Ech mengen kann een och als erwuessen Persoun sech do heiansdo selwer selwer hannerfroen an duerch esou en Dram, wann een eeben a sou festgefuerenen Tiräng denkt, op eemol an d'Strauchele geroden. An ech fannen eben, wéi ech scho gesot hunn, einfach, einfach wichteg, dass een do méi offen a locker vläicht selwer mat, mat, mat sech a senger Sexualitéit do ëmgeet. An dat kënnen Dreem engem ebe méi no bréngen. Ja. Ja, dat ka sech och veränneren am Laf vum Liewen. Ech hunn, mengen ech, wéi ech nach méi jonk war, hat ech reegelméisseg Sexdreem mat Männer. Mee ech mengen elo scho mega laang net méi. Sou. Mee ech, ech weess och net wourun dat, also et giff mech, giff mech interesséieren erauszefannen iergendwéi wourun dat läit, wou, wouhier dat kënnt an ob dat, wéi mer elo och scho, scho gesot hunn, ob dat ëmmer onbedéngt en, e Verlaangen ausdréckt dat an der Realitéit ebe besteet oder ob et einfach nëmmen eng Saach vu Gefill ass, déi sech dann eben esou verkleet wéi se grad Loscht huet. Ech menge bei mir hat et einfach och domat ze di wéi ech mech definéieren, datt ech et laang ëmmer oppe geloossen, ech geduecht hu ja ech hat zwar nach ni Gefiller fir e Mann, mee dat kéint jo awer mol iergendswann sinn an ja iergendswann war ech okay bon vläicht och net, vläicht éischter net, vläicht soll ech einfach ja also dat definéiert jidderee wéi e wëll, mee fir mech war et esou een mech bekennen zu okay ech stinn op Fraen einfach esou. Natierlech ëmmer mam Hannergedanken, sech elo net ze verschléissen par rapport zu verschiddenen Erfahrungen, mee awer iergendswéi, jo, dat net ze relativéieren, sou aus engem Reflex eraus, aus enger Angscht, dass Leit homophob sinn oder sou. Mee fënns du et generell, ech weess net, ob s de bis elo e Beispill genannt hues, e Sexbeispill, mee ech mengen net, mee ass dat fir dech eppes mega Intimes? Leit dovunner z'erzielen oder dem Radio? Dem Radio eventuell ja. Nee also ech fannen datt Dreem grondsätzlech eppes immens Intimes sinn, well se en déiwen Abléck an dat ginn, wat ee beréiert a beschäftegt. Dowéinst giff ech Tendenziell éischter soe jo, et ass intim engem dovun ze zielen, mee net well et ëm Sex geet, mee éischter well et ëm Dramerfarung geet an Dramerfarung fir mech eppes ass wat ech jo net onbedingt wëll mat jidderengem ëmmer deelen. Et ginn gi Situatiounen an deenen et einfach dann witzeg ass oder interessant oder wou et sech duerch d'Gespréich einfach ergëtt, dass een dann driwwer schwätzt. Mee ech ka verstoen, also ech kann duerchaus verstoen, wann et Leit ginn, déi wierklech guer net gär iwwert hir Dreem schwätzen, mee ech perséinlech hunn elo och kee Problem domat, wann ee mer vu sengen Dreem erzielt. Och wann ech elo an deem Dram gi virkommen, mengen ech, dass ech kee Problem esou direkt domadder hätt. Mee et hänkt ëmmer vun der Persoun of. Mee et hänkt vun, genau, et hänkt, genee, et hänkt vun der Persoun of, et hänkt dovunner of, wéi se mer et zielt. Well ech mech zum Beispill éischter géif Komesch fillen wann eng Persoun mer dat elo giff zielen als Ulass fir mech iergendswéi unzeflirten oder sou. Mee wann ee mer dat einfach sou giff zielen aus an engem Gespréich mengen ech wär dat ok. Jo et ass et ass intim engem vu sengen Dreem ze erzielen wells de dech domat natierlech der der Meenung an dem Uerteel einfach also jo der Meenung vun där anerer Persoun och einfach aussetz. Mee et verwirrt däi System och. Ja kloer. Well wann ech dreemen dass ech Sex mat enger Persoun hunn an dat mega gutt war am Dram. Ja. dat ass jo wéi eng Erfahrung am Fong déi ech mat där Persoun gemaach hunn sou awer déi mer net mateneen deelen sou an. Hallo wou ech driwwer nodenken, jo ech hunn ech hunn éierlech gesot nach ni engem dann dovunner erzielt. Wann dat mol virkomm ass, ech ka mech elo éierlech gesot och net un e Beispill erënneren. Mee ech hunn nach ni engem dovunner gezielt, ausser Persoune mat deenen ech dann zesumme war, och an enger Bezéiung, well dat dann och ubruecht war a mengen Aen, där Persoun dat och ze soen, well dat einfach dann och eppes Schéines ass, wou ee mateneen deelt. Mee soss hunn ech dat effektiv och nach net mat Leit gedeelt. Mol net, well et mer ze intim war, einfach well. ja, net relevant war. Ja, voilà, et war net relevant fir eis Bezéiung. Ja. An dowéinst hunn ech et och net gezielt, well ech do eben erëm fir mech d'Interpretatioun gemaach hunn an empfonnt hunn, datt et fir mech eben dann dee Moment net relevant war, Ja. fir hir dat ze zielen, well et näischt dru geännert hat un der Situatioun Ja. an et d'Saach just komesch vläicht gemat hat. Ja. Oder deemno wéi kann et och einfach sinn, wéi eng witzeg Anekdot. So. Ja. Dem, och dem genau, du so mat enger Person schon mega lang befrënnt bas ja. noch nie egent abs romantisches Gene. sexuelles war lacht nucht de Sextra mat ja. dir an was schlecht an du bas ageschlo ja. ja ja dann dann dann hue dann net schon remegen andere flair me ich mein dat dat muss e noch immer iwwerleen iert een aner Persoun dat seet. Also dat, dat fällt mer lo, wou mer driwwer schwätzen, och einfach op, dass et Leit gi, bei deenen ech mech och einfach onwuel gi fillen, hinnen dat ze soen, well ech Angscht hätt, dass ech hir Gefiller domat kéint verletzen oder duerchernee bréngen. Ech wéi, ech hu lo verschidden Szenarien am Kapp. Okay. Mee zum, zum Beispill eng Persoun, déi, vun där s de weess, dass se zimlech an dech verléift ass an vun denger Säit näischt kënnt an dann dreems de eng Kéier esou eppes an da kënns de halt op d'Idee der Persoun dat emol ze soen, well s de einfach mengs, dat wär elo vläicht toll hir dat ze zielen. Dat fannen ech elo zum Beispill wär esou eng Situatioun, wou ech et vläicht net géif maachen. Esou sadistesch. Ja, dat wär zimmlech fies, esou Ja. an dann awer esou ze soen, 't wär déck schéin, mee du, nee. Dat, dat gi ech zum Beispill elo eng Situatioun, Ja, dat ass jo fannen. am Fong wierklech wéi Flirte mat enger Persoun, esou. Ouni ja, an dann einfach ze goen. Ja, genau. Ja. Wat ass den anderen? Du hast, du hast puer Szenarien am Kapp. Ja, dat war lo een. Ähm, den anderen ass, wann's, ja, eben, wann's Persoun net gut kennst. An so einfach so eng random Bekanntschaft, dass dies da aber all Tag geseist, mir zu der du einfach gut keinen Bezug hast. Ähm, ja, da vielleicht auch Jo, bei Frëndschafte fann schengt et och dovun of, an enger fréier Frëndschaft déi vläit zwar scho gutt ass, mee halt einfach nach ganz jonk eng jonk kleng Frëndschaft ja, ähm, wou een einfach nach net esou genee weess wourops et erausleeft, do géif ech mech mengt och e bëssi zeréckhalen, einfach aus dem Grond dass jo dass een do fir d'éischt sech mol muss eruntaaschten sou, also dass een net direkt sou mat der Dier an d'Haus falen. An einfach bei Leit, vun deenen ee weess, dass se net gären iwwer esou Theme schwätzen, yeah. déi een domat einfach briskéiert, so, wann een ja, hinnen dat da seet an vläit sech scho kann denken, dass se net wierklech domat kënnen ëmgoen mat esou enger Informatioun, well yeah. ech wiederhuele mech et einfach e ganz intimen Abléck an déi eege Perséinlechkeet ass, déi eben der anerer Persoun iergendwéi dann och kann no kommen a vläit ze no kommen. Mee wann engem dat passéiert, ass natierlech kee Weltënnergang, mee da soll een och dorobber Rücksicht huelen an dann vläicht et einfach net nach eng Kéier maachen. Wann een esou en Dram huet, dann einfach respektéieren, okay, déi Persoun huet dat vläicht grad net gären héieren, offensichtlech, ech loossen elo einfach sinn. Ech behalen meng Sextreem no ja. mech a schreiwen se mein äh, Dramtagebuch. mat Herz Schlass an ja. Ech kann ëmmer rekommandéieren en Dramtagebuch zu hunn. Ja dat mis ech och vergëss dei so vill. Ja dat ass den Schëtt. Mee fir nach do kuerz drun unzeschléissen, schwann doch wichteg, datt en dat Leiit vläicht och äh, signaliséiert, wann een dat net wëll, dass een dat awer och emol. Jo, mee net drop ze reagéieren ass och eng Äntwert vum mech. Ja, okay, mee wann ech där elo soen, so ja, an so an du, an du gees einfach. Wann du mir dat gis schreiwen, an ech gif net drop äntweren, verstees du? Ja, mee ech sinn, ja gut, mee do si mer bei engem ganz aneren Thema, dat net zeréckschreiwen op Norichten, déi iergend si sou en intimen in. Ech weess, ech schreiwen och net ganz oft och net zeréck, mee dat si meeschtens awer keng déifgräifend intim. Dech vläicht net. Ja, also. An ech sëtzen do ze kräischen. Well ech dann net so. Déi Auerzäit lo oder net? Well awer awer sou wierklech eppes ass, wou ee weess, datt et vläit eppes Intimes ass, da soll een a mengen Aen schonn iergendeppes drop a. A wann et nëmmen ass ze äntwerten, ech weess net, wat ech dozou soe soll. Nope. A wann et nëmmen ass nope. Oder einfach. 3 Punkten. Oder einfach nëmmen who dis. New phone, who dis. ja, léiwer, dat, dat ass och e Statement, gell? Dat ass bal wie net äntweren. Just, dass een äntwert. Wees de? Ja. Léiwer e Wuert. En Emoji, deen sech fir dat Stier schléit. Ja, dee kräischt. Een dee katzt. Dee kräischt, laacht. Nee, komm, dat ass béis. Ja, dee kräischt, laacht ass ëmmer gutt. Ja, dee ka sou vill soen. Ja. Sou vill. An e gëtt sou inflationär benotzt. Ja, ech benotzen en zimlech oft. Bon, zréck zum Thema. Ja. Eppes, wat ech mech gefrot hunn, ass, ob, wann een en Orgasmus an engem Dram huet, ob een deen dann och an der Realitéit huet. Ja, dat ass jo ëmmer ënnerschiddlech, ne? Ja, ass dat sou? Bass de do informéiert? Nee, sinn ech net. Äh, dat ass mer tatsächlech nach net virkomm, wann ech éierlech sinn. En Orgasmus am Dram ze hunn? Ja. Ja, ja, also am Dram ass mer dat nach net virkomm. Ja, hätt jo kéinte sinn, dass. Ja, natierlech hätt kënne sinn. D'Kombinatioun vun den zwee nach net virkomm ass, mee. Ech hunn de Weekend Sex Education gekuckt, déi nei Serie. Jo. An do erwächt de Protagonist enke moies a seng Bettwäsch ass naass, well en, jo, en Orgasmus hat, eng Ejakulatioun wärend der Nuecht. An en hat e Sexdram. An Dohier kënnt jo och d'Bezeechnung Wet Dreams. Ja, wollt ech och grad soen. Woubäi een och kann, also e Mann och kann ejakuléieren, ouni lo onbedéngt e Sexdram gehat ze hunn an der Nuecht, souwäit ech weess. Mee bon, do misst een dann eng Kéier e Mann an de Studio invitéieren, fir dat nozefroen. Kann ech elo net hëllefen, leider. Mee jo, bei Fraen ass et eben net esou kloer, beziehungsweise bei Persounen mat enger Vulva. An ech hat ebe bëssen driwwer gelies an dass anscheinend sou, dass d'Gehiraktivitéit, wa Fraen vun engem Orgasmus dreemen, dass d'Gehiraktivitéit d'selwecht ass wéi wann se wierklech een hunn an dass eben och Vaginalflëssegkeet produzéiert gëtt an dass et scho verschidde kierperlech Reaktiounen eben zimlech ähnlech sinn sou. Mee jo, u sech hues de kee Moyen et ze wëssen, wann s de moies erwächs a sou. Ja. Jo, dat ass Also ech schwiereg. ka mer, ech ka Ah mer jo, dat an, schonn, jo. an äh, Den Häerzschlag ass ropgaang. Ah jo. Jo. Spannend awer elo grad och ganz interessant ze wësse wéi se dat dann noverfollegt hunn. Jo. Also du gees jo net an d'Bett a sees, sou den Owend geet lass sou, keng Ahnung. An da läits de grad an esou engem Schloflabor. Jo wahrscheinlech, ja. Ganz zoufälleg. Ech kéint mer virstellen, nee, ja, dass se einfach iwwer eng länger Zäit déi Leit gemooss hunn an och vläicht och Leit erausgesicht hunn, déi méi oft e Sexdram hunn. Ja. Ja, dat ass natierlech e Krittär, dee kéint ugewent gi sinn. Mee jo, ech stelle mer dat och e bësse schwiereg vir. Mee also Theorie, ech si jo elo keng Medizinerin, mee ech ka mer dat schonn gutt virstellen, datt dat tatsächlech esou ass. Gläichzäiteg weess ech awer aus aneren Dreem, déi ech elo hunn, hat, hunn, wéi och ëmmer, datt dat net ëmmer, ëmmer de Fall ass, datt dat, wat s de dann. Jo, wann een dreemt, ass ee pisst, gell? Dann ass ee mega frou. Ja mee do ass als Kand nee Tessy falsch Thema ganz falsch ja, Thema. Als Kand, dat, dat, ja. als Kand eng Kand Bett gepisst. Ja méi méi wie enker si am Dram op der Toilette aber super glécklech dat ech op der Toilette sitzen an kann machen an hunn dann am Bett gepisst. Also, dat méi wie enker ja als Kand schon. Ech wëll net weider driwwer schwätzen. Ja, dat sinn okay. ganz schlëmm Erfahrunge gewiescht. Mee äh, ja. Ech si jedenfalls ëmmer moes frou, wann ech gedreemt hunn, datt ech mega drénge pisse misst an der gepisst hunn an et net wierklech gemaach hunn. Ja dat ass dat ass also dat ass gutt wann engem dat geléngt. Mir ass dat also ech ech erwächen tatsächlech elo. zum Gléck all Kéiers wann et ufänkt dass also also am Dram ufänkt net am Bett ufänkt mee ja oder falen am Dram oder Schalo lacht könsch gedreem de hat en Autosaccident an am Dram ass hat ech gefiel Terz géif mar sto bleiwen also ich hat einfach en enorm Druck op der Brust Ech wees natierch net op ech dat effektiv ähm, hat mee wouch wakreg gesi wat net do also ginn ech do vun aus dass ech dat elo net forcément während dem Schlofen och wierklech kierperlech empfonnt hunn. Ja. Mee ech fand einfach faszinéierend, wat de Kapp alles zesumme kritt, och un Gefiller, vun deenen een da mengt, hätt ee se och wierklech kierperlech, an et ass einfach net esou. Ja. Wéi mer elo diskutéiert hunn, ginn et eng ganz Rei vun Dreem, an déi een all méiglech Saache kann raninterpretéieren. Generell. Sinn Dreem éischter eppes Intimes an sollt ee sech Gedanke maache weem een dovun erzielt a weem net? Engem dovun ze erziele ka ganz ënnerschiddlech Funktiounen erfëllen. A voilà, dann dreemt schéin! Merci dass de do waars Gaascht Isabelle.

Et brauch ee wuel e besonnesche Begrëff fir dës Praxis, well wann zwou Persounen, déi dat selwecht Geschlecht hunn, dat man, zum Beispill zwee Männer oder zwee Fraen, bezéiungsweis Persounen, déi en anert Geschlecht hu fir cis Mann oder Fra, nennt een dat einfach Analsex. Genau esou, wann e Mann eng Fra penetréiert. Et schéngt also drëm ze goen, déi traditionell Rolleverdeelunge vu penetréieren, penetréiert ginn, bezéiungsweis vun aktiv-passiv ëmzedréinen. Méi gescheit wär et wuel se opzeléisen, well och zum Beispill penetréiert ginn ass eppes wat zimmlech aktiv ass. Et hëlt een eppes an sech op, Muskele ginn ugespaant, et muss ee sech drop konzentréieren a wouer huelen wat geschitt, wéi et sech ufillt, etc. Genau sou aktiv wéi wann ee penetréiert. Soit. Well dëst eng gutt Fro ass déi sech esou kuerz beäntwert huet, gëtt et haut eppes ganz Besonnesches. Zwou Rubriken an enger, dofir elo e prakteschen How to Packing. How to, eng Uweisung fir de Gebrauch. Schrëtt Nummer eent, Driwwer schwätzen. Mat sengem Partner driwwer schwätzen, ob hien sech virstelle kann an ob him dat géing Spaass maachen, anal stimuléiert oder penetréiert ze ginn. Bezéiungsweis seng Partnerin froen, ob si Loscht hätt a wat si dozou denkt, een anal ze stimuléieren oder penetréieren oder en Dildo ze benotzen oder unzedoen. Am Idealfall huet ee schonn eng Kéier Analsex gehat oder Analstimulatioun, mee och wann dat nach keen Thema war an een sech dat awer virstelle kéint, kann een et uschwätzen. Schrëtt Nummer zwee, Den Terrain virbereeden. Anal Penetratioun geet net vun haut op muer. Et muss ee kleng ufänken, vläicht fir d'éischt mol Baussenheemelen a stimuléieren, dann e klenge Fanger, dann vläicht zwee Fangeren an esou weider. Dobäi ëmmer Gleitmëttel benotzen an erausfannen wat wéini a wou gutt deet. Schrëtt Nummer 3, Déi néideg Géigestänn besuergen. Wann een sech prett fillt fir anal Penetratioun mat engem Dildo, kann een sech e Strap-on kafen, also en Uschnall-Dildo. Am beschte mécht een dat zesummen, dass en och jidderengem gefält. Umoossen, net vergiessen, ob de Gurt och wierklech gutt sëtzt, sech gutt astelle léisst an net verrutscht. Och de passenden Dildo fir dran muss gutt gewielt sinn. Hei ass d'Devise, Besser ze kleng wéi ze grouss. E méi ee grousse kann een ëmmer nach nokafen. Kuckt iech se zesummen online un oder loosst iech am beschten am Geschäft einfach beroden. An dann net vergiesse, wann der Gleitgel kaaft muss et waasserbaséiert sinn. An och u Kondomer fir iwwert den Dildo denken. Schrëtt Nummer 4, Ausprobéieren. Och hei gëllt, lues erugoen, d'Gleitmëttel net vergiessen, de passende Moment erwëschen an nëmmen dat maachen, wat och jidderengem Spaass mécht. Dir hutt nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreift eis op sex at ara Punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. An iwwer Feedback freeë mir eis natierlech och.